Мин сиңа кайчан да булса акылсызлыкның ни икәнен әйткәнем бармы? Акылсызлык ул 45 гигабайтлык видеоны монтажларга тырышу һәм төрткән саен 10-15 секунд лаклар беткән көтеп утыру. Яки инде бу уенны иң авыр режимда үтәргә тырышу. Икесенең берсе егетләр.

э, шунда безне пиратлар кулга алалар. Һәм алар бездән, дөресрәге безнең әти-әниләребездән акча көтеп яталар. Безнең вазифабыз башта үзебезгә котылу, аннары соң инде дусларыбызны коткару. Сюжеты гади кебек, ләкин уены кызык малай. Һәм әйтергә оныттым, пиратларның башлыгы бик эм, үзенчәлекле кеше, шулай дик. Что у нас здесь?
Грант? И Джейсон.

Эпиляция. Мыйксыз калдырдың, малай. Бер, ике, өч, дүрт. Готовлен. Тагын да тәбәнәгрәк. Утыртылмаган машина юк. Бер кемдә юк, сез бер кемне дә күрмисез, без ниндзялар. Күтегезне кашып торуыгызны дәвам итегез.
Күрәм, брат, күрәм.
Хәзер алам.
Кем булса? Мин инде.
Ха, уятам мина. Хәзер таш атам, бар карап кил. Сәлам, без килдек. Ха, китәбез. Джей, Джей, Джей, слушай. Тыңлыйм, тыңлыйм, брат.
Не найти Лизу и Райли и других без тебя. Соберись. Юк.
Җыеласым килми, тараласым килә. Ладно, извини. Яра, яра, әйдә киттек. Нәрсә бу? Минус бер.

Булды. Мин әле киләчәкмен. Мөмкинлек булганда сыптырык инде әйдә ярар. Шабам инде шабам, сырлама. Миңа калса бу начар. Әйттем бит мин сиңа 5 метрдан сикерсәң нәрсә булачагын. Туры айт тизрәк сыптырдык әйдә. Аю тимә миңа. Тизрәк мин бу сиңа күт кашу түгел әйдә, тизрәк, тизрәк. Аю, мин сиңа тимәскә куштым. Бәйләнмә миңа шаурма кисәге.
Син мине түгел, мин сине.
Шулай бугай шул. Ubisoft

Кара нәрсә сөйлә?
Бер ояты юк.
Ышанмыйм мин сиңа, кара күт. Вот.
Деньги на оружие. Я раньше ни в кого не стрелял. Тукта, тукта, тукта, туктап тора әле Аның моңа ише беркемгә дә атканы юк, ләкин кулына корал эләксә, беркем дә исән калмаячак. Тиздән күрерсез.
Все когда-то бывает в первый раз. Китер монда акчаңны селтәп торма иде. Сәлам әби, миңа бер BMW ме һәм диңгез ярында урнашкан өй кирәк. Ярар инде алайса, яра. Пистолет та ярап торыр. Үрләргә юл моторсыз һәм коралдан салынган бит, Туктале, башта авылны карап чыгыйм әле мин.
Так, кызларга бәйләнеп булмасмы шунда? Бәтәш, бәтәш, бәтәш. Болар нишлиләр? Бәтәш, бәтәш. Нишләтәсең аны? Туктале, бәтәш. Бу нәрсә? Кем инде барабанны хава белән кага? Сез беләсезме, сез теге Африканың бер табибына охшагансыз. Тукта, тукта, тукта. Тукта.

Әнәң не? Менә без, менә без, менә без, менә без тизрәк тиз бул. Уйлап торма, төрткәләй дә шунда кая булса. Каракүт безне көтә һәм мин аңа ашкынам. Каракүт, син кайда? Ә, менә.
Сырыйсың тагын, әлбәттә.

Ярай, эз булса да барып җитәбез анда хә. Сыртлы шәкәннәр көтүе күпме була инде? Так, болан, болан, болан кирәк миңа. Сикер иманыңны укыту. Уф. Машинасыз калдым инде тагын. Яра, аны карау боланлы булдым. Уфтанма, барсы яхшы.

Я когда-то был чужаком. Ә хәзер член башаймы? Так, монда эт бар. Яратмыйм этләрне. Алар шундый эт җаннар. Улмаганчы минем бер кемгә дә атканым юк дигән иде. Шулаймы?
Лиза, я здесь!
Изи, малай, изи. Миңа синең тирең, тешләрең һәм дә җаның кирәк. Шаяртам тирең кирәкми. Ну-ка, бомжара. Сен байрак күренәсең.